Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou.

Pako Nyasaye kelo teko kendo miyo honni timore. Kichako pako Nyasaye e kinde ma weche tek, inyalo yudo ka honni timore e ngimani ma ok ing'eyo ni honnigo timore e, e, e yo mane. Pako Nyasaye kendo dendo Nyasaye e kinde ma weche tek, mane thor wach madwaro wuoye kawuono, Pako Nyasaye e kinde ma weche tek miyo honni madongo timore. Wasomo Muma tich jote apar gauchiel matindo prariyo gang'wen nyaka prariyo gauchiel. Muma wacho kama, mano emomiyo jarit jela nobologi e, e ot ma iye mi otweyo tiendegi e kind lodi mag yien. Kar odie wuor tir. Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye ka joma otwe mamoko to ochiko itgi giwinjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek mi mise mag jela nene ondekni. Gikanyono dhoudi mag jela noyawore kendo nyororo mag joma otwe nogonyore. No Mano e hono mane notimore e piny Efeso. Paulo gi Sila nene dhi yalo Injili e piny Efeso. E piny Asia, piny Efeso e kindeno, kane Paulo gi Sila jowuotho, To ne gineno nyako moro manene ka nyakono onenogi to nyakono chako wacho weche moko e wigi. Giwacho no nyakono nene luwogi kawacho ni magi gin jotich ruoth mar adier, magi gin jotich ruoth matiyo ni Nyasaye mar adier. Paulo nene ong'iyo nyakono kendo nene obet kod discerning spirit mondo ong'ine ang'o marach kuom nyakoni. Paulo nofwenyo ni nyakoni kata obedo nowacho gik makare, lakini roho kata spirit mawacho e iye en mar jachien. Omiyo nene Paulo ochiko jachienno kuom nyakono ma chakre chieng'no chakre sano nyakono neno gony. Ing'eyo ni ka wawuotho kod discerning spirit, wan kod roho mong'eyo piedho weche kendo ong'eyo ni mae to wuok ka Nyasaye, mae to wuok ka jachien. Wanyalo ng'eyo jachien kata ka jachien olokre molokre kaka malaika. Ing'e jachien nyalo lokre mobed kaka malaika. Mano e kaka notimore kuom nyako matinno. Nyakono nowacho the right things Kata obedo ni spirit nen ma ne wacho gigo nene gin en evil spirit. To mano ne nomiyo Paulo gi Sila odonjo e wach marach kendo nene ochwadgi kendo nene omakgi kendo nene otwegi mo owitgi e jela otwe tiendegi otwe lwetegi e lode mek yien mana kaka wasome muma ok neno en wach maber. Inyalo timo maber ting'eyo ni kitimo hono seche moko jok moko ohandgi kethore. Inyalo timo hono seche moko ajuoga moro nie gweng' matieko ji kendo ngima omiyo ji onge kwe gweng'. To ka iyalo injili ma gik moko okethre, biashara okethre mar ajuogano, tiyudo ka ajuogano onyalo chako wuoyo gi ji mondo ibed kod shida kata mondo idonj e chandruok. To gima anyisi e Nyasaye pod nyalo bedo kodi. Paulo kata ni chwade nong'eyo Nyasaye ni kode, kata ni nitweyo tiendene nong'eyo Nyasaye ni kode, kata ni nirwake e jela nong'eyo Nyasaye ni kode, nikech nene ok oweyo gi nyas, oweyo Nyasaye norwake i jela bang' ochako pako Jehova Nyasaye. Be inyalo pako Nyasaye seche ma weche tek? Seche mineno ni ji odonjo nie wach mok en adiera, seche mineno ni ji gichung'ni kendo ok gine kaka in ng'ama ber ting'eyo maber ni in to itimo gima ber mano e gima nene paulo gi sila nene ji odonje norwagi i jela odiwuor tir paulo gi sila nene giweyo pako nyasaye wanyalo pako nyasaye gokinyi wanyalo pako nyasaye godiechieng' wanyalo pako nyasaye godhiambo wanyalo pako nyasaye gotieno wanyalo bed kwapako nyasaye kata odie wuor. Job, Ayub ne penjo kama, ni ji mang'eny pako Nyasaye e seche ma weche beyo. Be inyalo pako Nyasaye e seche ma weche ok beyo? Job kata Ayub en opako Nyasaye e seche ma owinjo ripode ni ripode obiro ne ripode ma ok beyo, ripode ma pesa mane oketi bank seche moko orumo, seche mane e, e, bank kaka nene oketo nene kod jamni mang'eny. Iyudo ni Ayub nene kod jamni mang'eny nene en kod ngamia elfu adek ngamia elfu achiel inyalo wacho ni kenya ka iuso siling elfu prabiriyo multiply 3000 eh, ngamia elfu adek kod 70000 mano you are talking about 210 million mibiro tinyisen orumo job nene chung' opako jehova nyasaye kata obedo ni pesa olal kata obedo ni pesa ok, ok ngima ji olal Job ne pako Nyasaye. Be wanyalo pako Nyasaye kinde ma weche richo ma waneno ni weche richo? Be wanyalo pako Nyasaye? Jehova ne nomiyo Paulo gi Sila ochako pako Nyasaye. Machas Nyasaye nokelo hono, jela ne noyiengni, dhout jela ne noyawore, ma jatend ja, ja, ja jela ka nobiro Kane obiro to oyudo ka dhood jela ni thuolo nikech Nyasaye kelo hono, Nyasaye timo hono seche mwachako pake odie wuor mar ngimawa. Seche moko wang'ero pako Nyasaye godiechieng' ka ngimawa ler ng'eny. Seche ma mudho obiro e ngimani be inyalo pako Nyasaye. Pak Nyasaye mama seche miwikon ripot ni nitie ng'ama otho. Pak Nyasaye seche miwinjo ni owacho ni in kod kansa. Pak Nyasaye seche ng'at ma miaro weyi. Pak Nyasaye seche mineno ni gik moko ok dhi maber. Nyasaye biro kelo hono. Aseneno ka ji ochako pako Nyasaye e kinde ma weche richo. Nyasaye biro kendo timo hono kendo timo kendo nyisore ratiro. wadhi mbele kod chenro kendo Nyasaye mondo ogwedhu kod wachne. Erokamano.